ya vaxisati lava tisaka ku cinca emigangeni ya ka vona eka dokumentari leyi langutela leswi landzelaka um loko ni ta vulavula hi mintirho leyi ni yi endlaka etikweni ra ka hina vo tala va tiva ya ku va ni nyika ti-wheelchair van'wani va tiva ni aka tiyindlo Kambe leyi sweswi yi nga emaninginingini leyi ni tivekaka ngopfu hi yona i bolo ya milenge ya vakokwani. Hi leyi ka nkarhi wa sweswi yi nga ni veka emaninginingini hikuva a yi heleli laha kaya ntsena. Ni sungule ku endla e ntirho wa community building as far as I can remember na ha ri ntsanana swinene. So loko ni ta endla ntirho wa community building a ni swi endla kusuka eka rirhandzu it's not something leswi a swi ri kombilwini kumbe a no. swi endla because of money mina hi mina tabita docas ndlovu ti-crash leti ni nga ti sungula around ti ta kun'wanyana kwalomu ka va 12 hi faneke hi huma hi famba hi kombela ti-donation ku vakhegula va kota ku va pfuneka va va hlamusela na ku va hlamusela la muyingiseri lemuka leswaku mavonelo hinkwawo ya vaendzi lava nga kona eka documentary leyi a hi ya mina tanihi muhaxi tlhelo muhumelerisi wa documentary kambe i ya vona vinyi. Hi fambile hi kongoma empumalanga endzhawini ya Bushbuck Ridge emugangeni wa Justicia kona hi kuma Criselda Ndlovu loyi i wun'wanyana wa lava endlaka ku hambana emugangeni ya ka vona kambe Hi nga se burisana na yena, a hi twile leswaku lava a va pfuneke va ri yini hi yena. Mina ndza ku khensa nkarhi lowu nyikiweke woho hi principal, hi khensa ni va ka Munghana Lonene ku va va hi vhakelile ha mi pfuxela buti. Um ni titwa ni ri wa nkateko ku va ni wele ehansi ka mavoko ya mama Criselda eCLM Academy swa ku tala swi cincile a ni ri house wife ni ta swi veka tani a ni tirha khale and then se ni tekiwa se ni tshame kaya mara embilwini ya mina ni ri na swo swa ku swi la ndi endla something ni tsundzuka ndi swi vona ka facebook mbila mi yi vava because a ku ri minkarhi ya ma-covid ndi ku next year ndi ya kona se ndi sungune ku ya vutomi bya mi byi vhele byi cinca so me mbuhla yi ni nyikete rhokho la swaku ni ta ri present and a hi xongisa hi ro le ndzhaku i rhokho leri nga ve ti rhungela ro hi graduation so la xikolweni loko hi graduate a va nga pfumeli swa ku ya ya xava va ki ti rhungela so ndi proud ngopfu hi swona um eh, principal wa hina ni rirhandzu ngopfu mama you are truly a gift

ni ni huma a univen univen so loko na ha dyondza eyi a swi nga maki swona no swi nga maki swona hi ku a ni nga pasi mara a ni twa ni navela ku endla swa timpahla like ku va fashion designer loko ni vuya la kaya i was so frustrated because a ni nga swi tivi swa ku ni ta sungula kwini financially also cause vatswari already se va nikile hala ka sayiti rin'wana now you want to push them to that side so but i'm so grateful because nkumema criselda online by god's grace i believe ku a ku ri divine connection because if it wasn't for that a ni ta ni nga ri kona ni hakele mali katsongo se ni swi fika swi brikanyana ni lova xikolweni and fortunately because of her heart He, she called a vutisa swa ka so u kwini ni ku e a swi maki swa timali guess what vazalwana who who does that a ku tana u ta dyondza for free who does that loko u nghena hi gede ra hee kumbe hi nyango wa hee hi lava munhu loyi a xiximaka a hloniphaka respect xa ku sungula hi lexi principal wa hee loko u nghena a fika a ku byelaka hi swa ku sungula na me ni n'wana wa machudeni na wo dyondza ni kume basari mahala ni khensa ni rhandza khensa mama hi ku eish e xiyimo xa tiki ra zerona u nga ze u qavanga swin'wana ku endla swin'wana swa ku a swi ku faneli muxo swa ni saseke njhani mara ni nga loko loko xiyimo xi nga ni pfumeli ni nga ze ni qavanga ni ku endla swa wrong se ni khensa a ni dyondza ehlomani last year a ni ri mu grade twelve so ni hlangana na mem rhulani ke a ni a ku ni submit-a e swilo e swilo ti-documents ta mehe ka eka whatsapp ya ka inbox so ni hlangana ni kumeka ni ku ze ni kumeka ni ri la C_L_M ni ti vona ni ri ni ri wa tintswalo ni katekile ku ve ni ri la a ni ti soli hambi e bazi ra ko i six months a ni tsakela ku a ni swi lavanyana na me swa ku yi tlhela yi ku e cause eyi ka tsakisa ndhawu leyi ka tsakisa xem a ni la ku hemba ene a ni tisoli nako a yo dyondza ku rhunga ntsena va yi dyondzisa swin'wana swa ku hi dyondza ni ku tiyisela kahle kahle ni ku ve ni vumundzuku bya hi byi ve lebyinene ni khensiwa hmm, a hi ku saseka ka swona loko u khensiwa wa ha tsakula se a hi twini kusuka eka yena chriselda ndlovu leswaku u suka kwini u kongoma kwini Vito ra mina i Crisalda Ndlovu ku huma eMpumalanga eBushbuck Ridge eJusticia Village ni sungule ku endla ntirho wa community building eh, as far as I can remember na ha ri ntsanana swinene so loko ni ta endla ntirho wa community building a ni swi endla kusuka eka rirhandzu it's not something leswi a swi ri kombilwini kumbe a no swi endla because of money ni tsundzuka hi ri kerekeni 2000 four three ni hamba ni ya ni ti-sangwejes kerekeni hi lani ku nga hetelela ku va ni vana va ku tala va nga va koho a ni nga si tiva nchumu hi hi N_P_O ku swi vula yini nkarhi wa koho mara endzhaku ka five years loko ntirho wu ya wu kula ni nga ha swi koti hi la se ni nga sungule ku lavisisa ku va na ku rejistariwa ka N_P_O leyi a yi ri dropping centre yi nga ko Khiriketi yi koho ya ha hanya endzhaku ka vufambisi byin'wani swo swi ni tsakisaka sweswo ku yi koho ya ha hanya. yi hlayise vanhu so lexi nga kona namuntlha hi vulavula hi clm clm i it's a company i private company a yi non-profit organization mara it's a company leyi ni nga yi register endzhaku ka malembe ya ku hlaya loko ni ta va ndi yi dyondze hi mhaka ya ya mafambiselo kumbe ya ntirho lowa ndi wu endla wa ku pfune vanhu Ni endla vona ku loko va pfuna u va nyike na e swakudya namuntlha va dya ku ta endleka yini mundzuku loko nga ha ri kona na so hi laha ni nga introduce concept leyi yi vitaniwaka ku teach a man how to fish that's why ni nga introduce ni sungule ni yi tirhise skill xa me as a fashion designer ni sungule xikolo as I speak C_L_M. i accredited with fp and mcta ko va xikolo njhe ya hi ni accreditation leyi yi expireka hi 2027 um eh, vana lava hi nga na vo kumbe machudeni ya hina endzhaku ka loko ni ta va ni xi sungurile hi lani ku nga fika ku va ni ntirho wa ku tala um hi le mabarule ndhawu leyi nga koho hi nga fika hi va ni center lexi nga tsakisa xin'wana xi ni khoma kahle i ku loko u endle ntirho wa kahle u endla with passion always lava ni landzelaka social media Minkarhi ku tala ni vulavula hi ku passion ni purpose swi endla ku u wina evuton'wini or passion and purpose wins in life. Se loko u endle swilo hi ku hi hi mhaka ya ya ya ku swi rhandza u swi endla willingly swi endle ku loko xikolo hi ta va hi xi sungunile you know hi le hi le makaya laha hi nga kona deep in the village in the rural areas Bushbuckridge South laha hi nga kona. So i man'wana ya matiko lawa loko a wu la ku landza e ti resources u la ku blame mfumo u la ku blame swiyimo swa ku tala a ni ta va ni ti reason ta ku tala ta ku swi endla mara because ni ve ni passion ya ku ni kule ni nga ri na wa ku ni pfuna mehe then that's where ni nga fika ni ku I wanna become the help that I once needed as a child that's where mitirho migingiriko ya ku tala ni nga introducer yi nga va yi ri kona so clm clothing and textile it's a company as i said lani loko machudeni ya hi ma dyondza our first uh, graduates a ku ri matlilasi ya 2021 se loko machudeni man'wina ma heta ku graduata mo ma tshika kumbe mi endla njhani a vo graduate va famba because a a ni sungunanga xikolo because of money tsakisa hi loko va hakela va famba mara machudeni ya ya ma swi tiva or our graduates now they know na va landzelela swinene ku ku famba yini ku endleka yini hi nga vekeni michini kaya a hi tirhiseni so va koho machudeni lava nga graduate lava sweswi ni eh, nga le ku vulavuleni va ku tala i ti-facilitators hi vo se va dyondzisaka a ni ka ha dyondzisi mina ku tsakisaka swo so hi lexi xi endlaka moya mo wu tsaka loko u wine evuton'wini swi kahle loko u ri wa wansati u nga wini u ri one ku wina ka kahle evuton'wini u humelela hi loko u wina ni vavasati van'wanyana because loko vavasati van'wani va humelele emugangeni u nga endli vu selfish. Sweswo swi ta pfuna hambi ku ri vana va hi mundzuku. So i concept leyi nga kondzeni ka mbilu ya mina. Handle ka ku tlanga hi nayiti na njara, hi swihi swin'wana mi swi endlaka? Ku na program la ndi yi endla ya ku nyike vana ti-sanitary towels. Ku ve ni nkarhi lowu ni nga tirhise skill futhi ya xa mehe xa xa as a fashion designer la ni nga fika se ni endla ku ku va na ni ringete ti-pattern ta ku hambanahambana but. The only thing I had in mind a ni la ku ta va na leswi loko ni swi endla ni nyika e vana loko hi vulavula like na vulavula hi ti-sanitary towels loko ni nyike vana ti-pads letiya tin'wani ta ku tirhisa hi lahla loko u hete ku n'wi nyika n'hweti le lava nga va xisati i think va ndi twa ku loko u va u ri nkarhini u u ri le ku voneni ka masiku ya wena i swilo leswi taka n'hweti yin'wana ni yin'wana se loko hi ye swikolweni hi fika hi nyike vana eti-sanitary towels loko va heta n'hweti yeleyo a wa ha vuyi n'hweti leyi landzelaka swi fike ndzeni ka mbilu ya mehe swi ni hlupha swinene ku i was once that type of a girl as well it's either u love exikolweni kumbe u tirhisa ma-cloth or something swa ku u kote ku u nga saleli ndzhaku xikolweni se swi fike lani ni la ku endlaka e sustainable way sustainable way ni vulavulaka hi yona i ku sweswi as i speak ku ni eh, pads leyi nga koho yi endlaka ho yi rhunga hi mavoko ya hina loko yi rhunge pads yeleyo yi va yi ri washable and reusable eh, so washable and reusable i pads leyi loko yi tirhisa wo yi hlantswa u tlhela u yi tirhisa la loko mo swi cheka hi i think 2020 ve ni i pads ya hina leyi vulavulaka hi yona wa yi tirhisa u yi hlantswa normal as ti-pads letin'wanyana leti nga ni ti-floor swa ku ni medium floors ku ni small ku ni large ku ni extra large na yona ni tisayizi hi ku hambanahambana ka tona lexi tsakisaka hi pads ya hina loko u yi tirhisa ku ni a a a va dyondzise vana ku loko va yi tirhisa va yi tirhisa njhani mara minister va fika va introduce-a ku ku va na ku ta va na Swi basisiwa, SABS, Sans. 1842 ya washable and reusable sanitary towel. Naswo loko ni sungula I never knew about that. Me lexi a xi ri kombilwini a ku ri ku hluvukisa muganga wa ka hina especially vana lava pfumalaka ku va nga lovi xikolweni loko va nga na ti-sanitary towel. Namuntlha hi ni product leyi yi nga koho over 10,000 ya ti-pads leti hi nga ti-producer. leti hi nga ti yendla ti ti ti pfune vana va ku tala hi toho this our packaging as well se loko hi yendle ti-pads leti tikhampani leti ta ti yendlaka ma-c s i eh, project hi vo va fikaka va hi pfuna va xava hi famba hi nyike vana eswikolweni tin'wanyana hi nyike vana hi- hi vini direct so hi ku kombisa ni la ku rhandze ku vula swo ku ku hluvukisa emugangeni njhe hi wa xisati swi lava u ri mutswari u endle swilo leswi na wena u nga tsaka loko u swi vona swi endleke endyangwini wa wena Eh, ni tsundzuka 2020 ku ni leswi ni nga la ku swi misaka na ku swi hlayaka because 2020 loko ni ta register as a private company ni hlangane ni program leyi vitaniwaka indalo inclusive eh, indalo inclusive i fike a aligna evision ya surf pads our products hi ti vitana ku i cf pads so surf pads a yi aligna ku we can do it as much as ku ri eco friendly products

Uh, in our own very unique way hi laha hi ringetaka hi matimba ku hi hlayisa ntumbuluko we care for the environment hi tlhela futhi hi endle nhluvukiso etikweni hi ndlela leyi benefitaka vamanana na vasesi hi ku hambanahambana ka yena loko clm ta va yi kulile loko n'wana kula i tsakisa loko mi vona ku va ni ku humelela ku va na leswi endlekaka siku ni siku clm as i speak um loko hi ta va hi hlangane na indalo inclusive na timbava ti-foundation Va fike va yi introducer eka ti-game reserves ta sayiti ra Hoedspruit. As I speak, we are the suppliers ya ti-uniform leti vaka ti ri koho ta ta mi komba tin'wani ta koho mara hi ringe ti-uniform production from scratch ene vanhu lava tirhaka la ka CLM i vanhu lava hi nga va producer kokwana a hi qachanga vanhu va le handle hi va dyondzisa tlhe hi va nyike ntirho kokwana so we are the suppliers ya tiyunifomu ka ti-game reserve ta ku hlaya leti nga koho hi tirhaka na toho hi tlhela futhi kwala ka swo wuya hi koka takelot hi ti-pads ta hina hi hi le ku ndlandlamukeni swinene mara hi ku komisa mitirho ya hina nga vula ku ya vulavula tanihi khampani ku nga va ku ri na lava mi pfunaka hi swa timali ku fana na ku aka muako na swin'wanyana leswi swi lavaka swa timali we have investor from usa um building leyi nga yimeka yo hi kumeni investor from usa Lava nga fika va va vone ntirho wa kahle lowu hi wu endlaka se va hi pfuna ku va ni muyako lowu hi nga na woho namuntlha. Hi endle production za hi ku hi specializa with bulk cloth manufacturing because ya vanhu lava vonake ntirho wa hina va hi tshinelelaka, va hi joyinaka, va hi va karhi va hi pfuna. Hi byeleni hi tibasari leti mi nga na tona eka CLM. Eka CLM as I said ku initiative yin'wana leyi nga kona Ku ni concept leyi ni yi vitanaka ku I want to become the help that I once needed as a child. La ni loko me ni pase xikolweni a ni zanga ni va na nkateko wa ku ya tertiary. Ti qualifications leti ni nga na toho hinkwato sweswi ni ti kume from distance learning hi ku ti karhata ni ku dyondza UNISA ni ti college tin'wanyana. So hi ndlela yaleyo swi ni endle ku ni swi tiva ku ku ni vana lava loko va pase swikolweni van'wana va nge yi ti university. Van'wanyana hi mhaka ya mapaselo ya voho mapaselo ya hina ma ma tiva swa ku sweswi va swi yehlisile ku ni Ti percentage and all that ti va ti ri hansi mara a nga qualify ku ya a yise tidyondzo ta ye mahlweni. Van'wani vo ka va nga pasi because voho va nikiwe mintirho ya mavoko. Se swi endle ku eh la xikolweni a hi teki vana lava hakelaka ntsena hi ni vana va ku tala let me say 80 percent ya ma graduates ya hina i vanhu lava nga dyondza hi ti basari a va hakelanga nchumu ni peni. Hi wahi maendlelo lama mi ya tirhisaka ku va mi kuma vanhu lava va kumaka ti basari nakona Mi swi tiyisisa njhani leswaku loyi wa fanela ku va a kuma basari hakunene? Hi tirha ni swikolo leswi nga ko la la around la ni loko la tibasari. What we do, hi kombela e mathicara va hi recommend-ele vana vo karhi lava number one xiyimo xi nga pfumeleki kaya, number two u kuma ku va pasile mara a va na access ya ku va nga kota ku ti yisa dyondzo ta vona mahlweni, se xa vunharhu ku va ku ri passion because ntirho wa mavoko wu lave phashini like loko vulavula hi ku rhunga nkarhi wun'wanyana rhunga 24 hours u nga etleli loko u ka u nga swi rhandzi vo ku fositela swi nge endli so what we do loko va recommende vana vo lava hi karhi hi tshama na vo hansi hi ku ni leswi swi vitanaka ku ni ti-facilitator leti nga kona hi endle ti-interviews hi va assessa ku endla assessment se hi va vona swa ku va qualifya se hi va teka as i speak eh, hi producile vana lava nga koho va nga dyondza mahala va nga graduate van'wani va tirha kwala sekutani van'wani va yise tidyondzo ta voho van'wani se va ti sungulele mabindzu because lexi nga koho emoyeni wa me ngopfu ni wansati luwa ku a ni na jelazi um ni wansati a ni na jelazi se lowu nga na jelazi u kote ku hlohlotela ni van'wanyani ku va wina because ku wina ka voho it's not dimming your light mara swi ku endla na we n'wini u tsaka loko u vona ku va ni ku humelela so sweswo ni la ku vula ku i ni lava nga ni ti-brand leti se ti xavisaka eswitolo hi nga va recommenda van'wana switolo ina lava va rhungaka loko sweswi kume ntirho eka ti-game reserves vanhu lava rhungaka i ti-products ta c l m so swi endla ku loko community ya hina yi wina um ku ni xivuriso xin'wana va ri takes a village to raise a child i believe ka swo ku swi ta vonaka ntsena loko na hevini hi yima na swo as i speak ku na eh, ma-social worker man'wana ni nga ma fonela recently i think eh, kwala vhikini loko ni nga endli xihoxo eh, hi reason ya ku ni vana lava va wulaka ka swa ma-foster care ene va va tiva van'wana hi va tivi so loko ni va fonela hi lava hi recommendele vana because hi ni group leyi graduataka sweswi loko yi huma yi graduate wona accept another group so always ku va ni vana lava hakelaka mara 80 percent ya machudeni ya hena va dyondza hi basari tanihi khampani ya tlc mi lava ku tikuma mi fikelele yini eka malembe lama landzelaka eh, our neighboring eh, lodges here is kruger national park i see clm yi supplier all the we are competing our giants uh, uh, i'm not sure if i'm allowed to mention the big brands but hi compete ni ti-giant letikulu loko vulavula eka workwear hi mhaka ti-inform let me give example liva johnson you know the quality they are producing does the giants uh, CLM is competing with and I believe head office leyi nga yi tisa deep in the village yi ta through our value proposition unique value proposition leyi nga na yo we are going to definitely win against our giants loko hi karhi hi compete na vona loko hi vulavula hi vaxisati lava tisaka ku cinca emigangeni ya ka vona eafrika-dzonga a wu nge siyi vito ra mama beka ntsan'wisi Mina hi mina Rebecca Beka wa ka Ntsan'wisi vanhu vo tala va ni vita mhama Beka eh, loko ni ta vulavula hi mintirho leyi ni yi endlaka etikweni ra ka hina vo tala va tiva ya ku va ni nyika ti-wheelchair van'wani va tiva ni aka tiyindlo kambe leyi sweswi yi nga emaninginingini leyi ni tivekaka ngopfu hi yona i bolo ya milenge ya vakokwani hi leyi ka nkarhi wa sweswi yi nga ni veka emaninginingini hikuva a yi heleli la kaya ntsena Hi rhwale na misava hinkwayo hikuva ma tsundzuka ku a hi khale hi endla World Cup hi 2023 sweswi hi yimele 2025 hi endla second World Cup hi yona yi nga ni veka maninginingini eka nkarhi wa sweswi. Bheka ntsan'wisi u endla swo hlamarisa emugangeni wa Nkowankowa laha a humaka kona. Lexi ni xi endlaka eka community ya hina i ku va vakokwani hi sungule kahlekahle hi bolo yi sungule hi 2007 kasi mintirho leyi Ni yi sungule khale le ndzhaku loko na ha nghena xikolo eHudson entsan'wisi a a ni yimbelela ni tsutsuma hayi na tsutsuma swinene na tsutsuma 100 meter va ta mi byela a ku na loyi a ndzi siyaka Vakhegula Vakhegula a vo tlanga bolo swi helela kwala Limpopo ntsena. Eh, hina hi fambe matiko eh, team ya hina ya bolo yi fambe matiko ha tiveka hi 2010 a hi ri america 2014 a hi ri brazil 2016 a hi ri russia 2019 a hi ri france for two weeks ha ah, vakokwani va tiva na laha ku nga lovela lady diana mo ni mi byela swin'wana hina a hi tirhisi mali ya hina ku famba aha a ni van'wani va ta entiseta vakokwani va tiphina hi fambe tindhawu to tala ngopfu ku fikela laha na namuntlha community eh, vanhu va, va nkowankowa dani ma, mariveni va ni seketela swinene hikokwalaho loko mi languta ka nkarhi wa sweswi ku na lava va hi rindzaka hina hi rindziwa mahala loko mi hi vona vakokwani loko va ta ku practiceni va rindziwa loko va chayisa van'wani va chekiwa hi mimovha leyi ku ri i mpelampela va fika makaya va hlayisekile ende varindzi lava va khampani leyi va endla ku nkarhi wun'wani hi va kombela va hi chekela vakokwani van'wani emakaya loko hi huma ti-trip va swi kota ku pfuka nampundzu hi ku tinyiketela ka vona va ta va hi hlanganisa na loko hi vuya va hi hlanganisa va make sure ku vakokwani lava va fika makaya hi swin'wana ya mintirho leyi ni yi endlaka etikweni ra ka hina van'wamabindzu va nkowankowa na tsanini va ta vuyeriwa swinene hi nkarhi lowu wa bolo ya misava loko swi ta ka ikhonomi ya la kaya ya a hi nge ya tsanini hinkwayo ku tsanini loko hi vulavula hi tsanini um matikonyana lama nga la kusuhi a hi vulavuli hi nkowankowa ntsena Ayi, va mhani va ku xavisa, va mhani va ku rhunga, va vuyerisiwa swin'wana swa mihlolo. A va ni byela na nkarhi wolowo loko mi lo languta ti-TV a va vula va ku hayi mhani Burger World Cup vila hi lava yi heta vhiki sweswi va hi kombele ku yi heta vhiki sweswi ni vulavulaka ya heta seven days hi mhaka ku nkarhi luwa yi hete four days ende swi endla ku ri swilo swi hatla swi hela tsundzukani ku tlanga vakokwani a hi nge pfumeli va tlanga nkarhi luwa wo leha se hi va tlangisa masiku ya mune ntsena laman'wana ya ta va ya ku va va fiketela na swin'wana na swin'wana mara haleni ni vula tihotela ta hina tiloji laha vanhu va tlelaka kona a hi ku va ku tala swinene na sweswi ni mi byela ku ri ni nge vuli ku va buke kwini kambe already ku ve ku tele swinene swi tikomba onge ntlangu wa lembe leri wu ta va wukulu hikuva swipano swi ta hi xitalo team ya france um ku ta ti-team tinharhu a na ku te yin'we sweswi ku ta three already sweswi ku tata swi vula ku ti tata ti ri five hikuva hi katsa france ivi se hi ya na le spain yi le ku teni spain liverpool yi le ku teni a yi nga tangi togo a yi nga tangi mali a yi nga tangi nigeria eh a yi nga tangi mauritius ni yeni ya sungula team ene na ku mi byela swin'wana france eh atikweni ra france atikweni ra togo ra mali I n'wantsan'wisi a nga ya kunene a ya sungula tithimi leti na va Zambia. Presidente ya Zambia u ni xixima ngopfu, a nga la ku twa nchumu hi mina. Presidente ya Mauritius u ni xixima ngopfu, hikokwalaho ni le ku kuleni swinene. I yini lexi mi tiyisaka mi kala ma hi yimile mi yisa mintirho leyi mi yi endlaka emahlweni? Tanihi leswi ni nga vula ku um loko vanhu va ku tshemba um swi ta endleka, ni ve na marito lama nga ni phuxa. ni nga mi nyika xikombiso eka bolo leyi vanhu vo tala lava nga ka bolo ya hina hi lava va nga kona ka um ka foundation leyi ni nga ka yona i vanhu lava va nga tirha swinene van'wana va tirha tindhawini to hambanahambana ku nga ha va ku ri maphorisa ku ri manese ku ri swidyondzeki na madokodela se vanhu vo tala ni tshame un'wana a ni byela a ni lava hi van'wanyana vanhu so loko va fona a ku mi xi lavela yini a xi pfuni nchumu marito lama ya ni phuxile ni ku ku vulavula a swa ha ni chavisi swi fana na ku hleviwa a ni vamhani i n'hweti ya vamhani leyi ha hlevana hi vulavula na ku biha se me ni tibyele ku ri na huma ka vanhu va ku hleva team ya me ya swi tiva a hi hlevani va swi tiva ku loko no za ni twa swa ku hleva ni huma kwalaho hi ku a ni lavi ni ve na marito lama ya nga ni phuxa ku za ni va laha ni nga kona muntlha ni tibyela ku va ta sala va hlevana a ni la ku helela lani na ku tikuma ni ri kun'wana, ende impela ni ta va nsati wo sungula ku va sweswi ni va president wa tithimi ta bolo misava hinkwayo. Va le ku swi endleni, matiko laman'wana va le ku swi lulamiseni. Ku nga ri khale ni ta xiximiwa hi ndlela yeleyo ni rhangela swilo leswi misava hinkwayo. Hi gimeta N'hweti ya Vaxisati eAfrika-Dzonga, mi nga va tsundzuxa yini? Ku na vamhani vo tala mi nga byeriwa marito ya ku a mi pfuni nchumu, mi nge pfuki mi humelerile. Marito lama ya mi pfalele ndhawu yin'we ya mi endle ku mi titwa ku a mi pfuni nchumu mina xem ayi a ni la ku hemba loko ni hlambe kahle eka malembe lama ni nga ka wona ni hlambe kahle ni behile a na no mbala ntangu njhe mina xem hayi hambi ku ri ku a ni na swona ha a no mbala ntangu na yi bahile ya kahle hi la ni vule tirikota ni bahile kahle ni kame misisi kahle hayi ni endle minwala kahle ni saseke kahle ene ni tlhela ni exercise ko va ku sweswi ni lo va ni hi swin'wana na swin'wana swa ku famba matiko ni nga se wisa ni exercise kahle a hi exercise-eli ku ri hina ho lava swin'wana hi lava ku va physical fit hi lava ku va fit kahle wa titwa na loko u famba hayi leswaku loko u famba i ze i vabya vana wansati na laha ku kandziyaka kona u swi twa xigingi xi ku gi gi. gi ivi ntangu yi sala yi vulavula ku lavaya va nga tshama va vulavula marito ku hi ta xi vona xi ta helela kwala ku fana na josefa phela josefa va lo n'wi celela va ku i ta helela kwalaho a humelela josefa na hina hi humeleleni marito ya nga mi ku nga va ku ri nuna wa wena ku nga va ku ri kun'wana va ku byele marito ene ni vulavula leswi ka n'hweti ya vamhani tshikani ku hleva mi nga heti ti-airtime ta n'wina mi hleva u kuma munhu va hleva munhu loyi a nga swi tweki Me ku loko ni hleviwa ni swi twi no va ni khandziya ni ku lembe leri mara ni nga ya kwini ni ku ni ya America hi lembe ni tibyele ku famba ka four hi lembe loko and a ni a ni hakeli vo ni hakelela xin'wani ka n'hweti leyi phela mina ma swi tiva ku yunivhesiti yin'wani a America va dyondza hi mina mina ni karhi ni suka e professor sweswi hi tshama na vana va na vana va tlilasi ta kona e lava va nga machudeni lembe leri taka va ni vitile ku ni ta ni ta va na vona n'hweti hinkwayo a dyondzisa hi lava va nga ku heteni kwale yunivhesiti ya kona ni yile va harvard university ni yile kwini kwini va vulavula hi mehe amerika va tsale na buku hi mintirho leyi ni yi endlaka loko n'we ma ha hleva mi nga endli nchumu mi ta hetelela kwalaya mi tshama kona tivutisi ku na loko u karhi u kula ka malembe lama loko ya phenxenini u ya endla yini u ta ku endla yini u ta vutoveka hi ku hleva hi ku lwisa hi ku onhela van'wana hina van'wana hi ta va hi karhi kumbexana ni ta tikuma ni ri matikweni hambi ni ri laha kaya mara ni lava ku endla history yi va kona a hi tlheleleni ebushbuckridge laha hi nga ta kuma manana thabitha dorcas ndlovu

um la namuntlha na ya ha ya ha ya ha hanyaku yi karhi yi ya mahlweni hambiloko swilo swin'wana swi nga ha tirhe tirheki kahle mara swa tirheka vana va koho then ni ta vula ku loko ni sungula crash lay Kona hi 1993 a ni ri munhu loyi a ngo ti sungulela hikuva a ni ri frustrated a ni pase grade 12 ivi ni aplaya nursing loko ni aplaya va ni vitana va ku ni ta ka interview ivi ya vanhu macomrade ya honetela therefore ni vuya ni ta ta tshama hansi futhi ni swi vona ku swi fanele ku ni tirha ku fanele ku va na xin'wana lexi ni xi endlaka hi loko se ni ta va ni sungule hungani hungani loyi i vito ra papa mina papa mina va nga vo va nga tumbuluxa xibedhlele xa tintswalo na ti-missionaries then ni te ku loko ni langutisa ni kuma ku a va va changa helo se ni ku hayi ni ta ti chela vo yi ya mahlweni crash ya hungani yi kha ya tirha hi 1999 ni kumeke ni tekiwa hi organization yin'wanyani va ku ri i Masibambane Resource Center la ni nga va facilitator eh ni dyondzise mathicara yo tala ya ti-crash na ti-preschool sweswi ku nga ma-grade R se van'wani va vona a va ta ka mehe va kombela ku pfuniwa Ni va pfuna hi sungula ti-crash. Ti-crash leti ni nga ti sungula around ti ta kun'wanyana kwalomu ka va 12 ene ta hanya yin'we ntsena leyi nga la econhook la kusuhi na a1 yi developile Se i private school la nga ku yi fika na le ka standard 5 ni nga tivi hi ti-grade kumbe grade 8 sweswiya swa ku taniya Ma Khitabita a vo lo sungula tikhirexe ntsena kambe va tlhela va hlayisa na vadyuhari. A hi tweni leswaku va swi sungule njhani. Ni te loko ni tshamile Ni karhi ni hlayisa mutswari wa mina a dyohele swinene, lero va ve va hundze emisaveni. Se ndi twa nda ha ri na ku navela ku nga ku ni ngo va kusuhi na vanhu lavakulukumba, laha ni nga tshama hansi ni ehleketa ku okay, Xiyimo sweswi xi te ta. Swi lava ni va ni tshunela kusuhi na vanhu lavakulu. Ni endle nhlengeletano na vakulukumba vadyuhari va around. ivi ya hi ya tshama hansi hi twanana leswaku a hi hlanganeni kambirhi evhikini hi hlangana hi wa vunharhu na wa vuntlhanu va exercise va tshama va hi rungulela ta khale and then va hi byela mahungu yo tala hi timhaka leti ta khale leswi vo va nga kurisa swona na madyelo ya kona se hi va komba ku exercise hi ku a va nga ta nghena exitaratweni va tsutsuma hi ku i vanhu lavakulu Se ho tiolola na voho hi va komba ku tiolola sweswiya swa ku taniya then hi wisa hi endla endleriwa swakudya hi va nyika va dya se va muka va hangalaka sweswiya swa ku taniya vhiki rin'wanyana hi ta un'wanyana wa vadyuhari a ku hi nga tshameni ntsena hi fanele hi endla yini hi kuma na masimu Hi rima. Lava nga rima a mi, mitsumbula cassava mitsumbula va byala then loko va byarile mitsumbula liya ku fikela va nga yi tshovela va tshama hansi va yi dya then hi te ku loko hi tshamile na voho hi karhi hi kanela kanela hi ku vona ku Ha va pfumala vadyuhari lava va nga ta hi dyondzisa swa vutomi bya khale na hina hi pfunana na vona ku loko mi tshamile nkarhi wun'wanyana mi hlupha hi leswi na leswi na leswiya mi nga yi mi ya cela swihlahla leswi mi nga swi tiveki nkarhi wun'wanyani yanani tliliniki loko mi ye tliliniki a hi nge ho tshika hi hlangana kwale tliliniki i mudyuhari na mudyuhari wun'wana ivi ya loko se hi vuya la me se ni helele maphilisi ndi ya ka mudyuhari lowun'wanyani ndi ya kombela ku ni kombela maphilisi hi ku a swi endliwi sweswo ende a swi endliwi na siku na rin'we hikuva va ta mi nyika lava va, va, ma, maphilisi lawa ma nga ta ka ma nga mi endleli nchumu nkarhi wun'wani ma mi vavisa nkarhi wun'wani a mi twi wona mavabyi ya lavaya se mi tikuma mi tinghenise khombyeni um swi tele ngopfu swilo leswi hi bulaka na voho hi swoho ku akisana ku vulavurisana ku xiximana va hi byela leswiya na leswiya na leswiya se hi ve hi kombela a ndhawu ya ka ndhawu leyiwani a yi ri ya ka agriculture se hi kombela ka public works hi ku tiyindlu letiya ti hlayisa hi public works public works a hi nyika ndhawu liya ku yi tirhiseni Se hi na kungu ra ku loko hi karhi hi ya mahlweni hi ku taniya hi ta hlanganela ko laha ndlwini hi tlhela hi endla yini loko ku ri na mudyuhari loyi a pfumalaka vahlayisi hi ta n'wi veka kwalaya a tshama koho hi karhi hi n'wi pfuna laya na laya na laya leswaku um a kota ku hanya kahle ende hi karhi hi le ku va dyondziseni ku a va tivi ku loko va horile mudende va nga xavi byalwa ebushbuckridge eonsolo ku na projekti ya hlayisekani laha ku hlayisiwa vadyuhari hi mina mhakhe ndlovu la onsolo um eh, ndi suka eprojectini ya hlayisekani um la projektini ya hlayisekani hi sungulele project leyiwa hi ti 2 ta september 2013 endzhaku ka loko hi ta ve hi vonile ku emugangeni wa ka hina ku na vusweti loko hi languta vakhegula lava nga koho a va na nhlayiseko makaya se loko hi ta ve hi swi vonise sweswo hi tshama hansi hi ri karhi hi vulavurisana tanihi vamhakhi la a hi hlangane koho hi vulavurisana ku kota ku hi sungula project leyi hi yile vuhosini hi ya kombela ndhawu tanihiloko mi yi vona ndhawu leyi nga ka yo le. Vuhosi bya ka hina byi hi nyike ndhawu loko byi hi nyikile hi va ko kwala projektini se hi sungula ku hi kombela ti-donation emugangeni leyi nga le kusuhana na kwala ka hina loko mo languta ku na miako laha hi nga kona miako lowu nga koho i ti-donation ku na bava lovo ngo i Marikani nkuna. Hi veke xandla la ka ndhawu leyi a hi donetela ku hi va na miako tanihi loko va langutile va swi vona ku hi project leyi hlayisaka vakhegula lava nga koho kwala mugangeni se loko va fika vakhegula va hina kwala. va exercise eh va tlanga bolo va tsutsuma loko mi ta ve mi nghene la ku na mukhalabye lowu ngo i masinga elias eh i za wu na timendlele loko a ri karhi a tsutsuma eh nakambe kwala mugangeni wa ka hina loko hi ri karhi hi famba hi kombela ti-donation ku na project leyi nga kona kwala mugangeni lava byalaka matsavu va hi doneterile nakambe ku na tanihiloko na ha vurile ku kwala kusuhana ku a hi famba hi kombela donation ku na muti wa ka maceke lowu a wu hi donetela hi swakudya nakambe um loko mi languta loko mi nghena mi languta ndhawu leyi nga ka yoho yi womile um loko mi nghena la getini a hi byala matsavu mara hikwalaho ka ku hi pfumala mati a ya ha swi koti ku ya mahlweni vakhegula va hina loko va tshame laha loko mi mi mi nghena mi va vonile va vandza timongo va luka masangu um va vatla va endla swa ku tala leswi minkarhi yin'wani swi endlaka ku loko vanhu va swi lava lava ku xava va xavisa se mali yin'wanyani yitsongo. va hi nyika hi kota ku hi engetela ka donation leti hi tikumaka leti va hi donetelaka ka toho kwala projektini se tanihiloko ma hi fikile hi pfumela swoho ku loko mi languta ndhawu leyi hi nga ka yona yi tikomba kahle ku yi lava ku pfuneka se hi pfumela ku ku fika ka n'we hi ta pfuniwa hi pfumelaka ku ku fika ka n'we na mati lawa hi rilaka hi wona hi ta ma kuma ni vula ku vakhegula lava mi va vonaka va nga koho la ni vula ku van'wanyani loko va fikile kusukela hi Monday va ri karhi va dya hi ku ya ti-donation leti hi ti kumaka loko fika wavuntlhanu van'wani loko va muka makaya a ka ha na swakudya leswi va swi kumaka. eh anti hi tlhela hi hlangana na vo hi Monday kwala leswi vulaka ku ku laveka mpfuno le ka ndhawu leyiwa eh van'wanyana vakhegula laha hi nga na vo va ha va hambi mapasi eh hi swa ku vanhu lava loko u famba emugangeni u swi vona leswaku va lava mpfuno hi ku a va na nchumu va hluphekile a a va dyi nchumu loko ku ze ku fika xiyimo xa ku va dya kwala va gcina kwala van'wanyana makaya a va ha dyi nchumu ndzi vula ku hi langutele ku ku fika ka n'wehe vakhegula lava nga ko la va pfuneka project ya mahlweni yi kula um ku kula ka yona i ku va mi hi pfuna loko vadyuhari lavo tshuka va khomiwe hi mukhuhlwana mi endlisa ku yini loko ku ri na van'wanyana lava nga pfukangiki va tsandzeka ku fika haleni vanhu lava nga tinyiketela ku va kola ku va pfuna vakhegula lava nga kola va huma va handle makaya va famba hi mimiti va pfuxela loko va nga koti ku fika va rhwala sweswi va hi donetelaka swoho va va nyika va dya loko ri ku hi mphungu va va nyika swakudya sweswi va swekaka swoho va pfuxeriwa makaya lava nga koteki ku fika swilo hambi swo famba kahle ka njhani mitlhontlho yona yi ta tshama yi ri kona mintlhontlho leyi hi hlanganaka na yoho tanihiloko na ha vurile ntlhontlho loyi hi nga hi hlanganaka na woho a hi na mati loko a va ku hi nga kuma mati um ni vula ku loko mo languta ndhawu leyi hi nga na yoho hi nga kota kumbe va nga kota ku va byala matsavu tanihiloko ndzi vurile ku sunguleni ndi ku a va byale matsavu loko mi nghena laya um lawa a ma va pfuna hi nga kota ku hi hi rima ka ndhawu leyi ku va pfuneka
tanihi tiproject tin'wana va hlayiseka na vona ku na leswi va swi navelaka ku navela ka hina eh a hi lava ku vakhegula va hina va nga tshama va hlayiseka kwala tanihiloko hlamuselile ku hala makaya van'wana a va hlayisekanga loko va tshame kwale va hlayisiwa koho eh loko hi kume tifandas hi pfuniwa eh hambi tliliniki a yi ta ta yi ta va pfunela kwala eh hi ku loko na n'wi mi nga va mi va languta vakhegula va yena va va va kurile va ha swi koti van'wanyani hi lexi endlaka ku namuntlha. hi vulaku ku na lava nga le makaya hi ngo va landzaku makaya se tanihiloko ya ha hlamuseli ku ku fika ka n'wina hi pfumela swo ku hi ku pfuneka ka project leyi ku kula ka yoho um eh, loko mo languta njhe jarati leri um eh, hi mhaka ku a hi na tifandasi a hi na xa hina i budula a ku hlayisekanga se hi hi kombela ku pfuniwa lawa hi wona makumu ya documentary leyi a wu yi yingiserile kambe ndzi nga se gimeta ndzi pfumelele ndzi khensa vanhu lava landzelaka ku nga va ku ri mani loku nga ri sesi ruth puledi maphophe ku nga vona muhumelerisi nkulu wa documentary leyi a wu yi yingiserile eka madyambu ya siku ra namuntlha ni tlhela ni khensa nakambe sesi rose chavalala ku nga vona mufambisi wa xitichi Lava va ndzi tshembeke leswaku ndzi ta tisa swakudya swa tindleve etindleveni ta wena tanihi muyingiseri. Khensa swinene eka wena muyingiseri loko u teke nkarhi u yingisela dokumentari leyi ku kondza u ya fika emakumu. Nakambe ndzi khensa vaendzi hinkwavo lava nga va kona eka dokumentari leyiwani ni ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla. Muyingiseri, mina na wena a hi hlangani eka n'hweti leyi landzelaka loko hi mi tisela yin'wana dokumentari ya ku nyanyula swinene loko u lava ku twa leswaku hi khome documentary ya njhani tshama na munghana wa wena lonene leswaku u ta kuma swakudya swa tindleve mina ni ri jaha ra mihlengo mafosi try by force n'wana wa mafema lowa nga ta danele wa ka bileni lowo duma hi ku cina swigubu ka govu vavhana va se va tikhome swilebvu hi ku hlamala va ku xi ma yi vona mihloloke hi loko se ni fambile ni ku rhandza swinene hlayisekani lomu magondzweni yerhu ya afrika-dzonga hi landzelela milawu hinkwayo ya le magondzweni khanimamba